tinokukwazisai mose zuva ranhasi zita rangu ndinonzi brian chatindo ndiri hebalist kureva chiremba anorapa nezvinomera muvhu zuva ranhasi takanangana negwenzi iri rinomera musango rinomera maminda tichibvisa sesora asi rinonzi nechirungu bitter leaf kana nechishona musikavakadzi kana kuti nyareru pachimanyika kana kuti inyatelo pachindevele e, rimwe zita rechishona zvekare rinonzi dembezeko e, rinotibatsira mune zvimwe zvirwere zvatinosangana nazvo mazuva mukurarama mazuva ese kutanga nenyon'o iyo yatino vanhu vazhinji vanenge vakuti maasidzi maasidzi asi inyon'o unobatira zvakare manyoka unobataka zvakare kusungana kwomudumbu munhu usingabude kunze unobatsira zvakare kuti munhu uwane kuda kudya unobatsira zvakare maronda emudumbu nezvimwe zvakadaro zvinosanganisa kuti e, liver yedu andi chinova chiropa chedu chishande zvakanaka nemakidney edu dzinova itso zvishande zvakanaka kazhinji chinoshandiswa apa pamuti uyu mashizha kunyangwe vamwe vachishandisa zvekare midzi asi midzi ka pamwe pacho tozenge taakuuraya mi miti saka mashizha anogona kuzoburikira mamwe uye kanyanga chidi tichidiridza mitii saka mashizha aya anogona kushandiswa akadaro kutotora shizha iri wotodidi wotoripetapeta wotodi wotodya hongu rinoshata asi kakushata kwaya kunodi kunopera unogona kushandiswa zvekare vachengetedza nokuti dzimwe nguva zvinhu zvinenge zvisina mashizha nekuti kwava kune chando pamwe hakuna mvura inogona kuchengetwa nekuomeswa pabvuti raoma rodzurwa rogona kukuyiwa kuita chii powder raita powder iya yochitirwa chipunu chimwe chete choiswa muhalf cup yemvura inopisa chosiyiwa yotonhora kuti imwike yomwiwa saka kazhinji ndo zvinoitwa asi tokurudzira kuti kana musinganyatsoziva bvunzai isu sana chiremba vei vemakwenzi aya tinokubatsirai. Unobatsira zvakare zvirwere zveganda zvinova eh, mhezi zvinova makweni yangu yemusoro zvinova zvisasa zvemumusoro kana zvisasa zvemutsoka zvinozonhuhisa bhutsu zviya topedza ipapo unobatsira zvakare makonye emudumbu kusvikira pamalariya nokuti malariya kagonyeka kanotakurwa nei neumhutu inova moskito kozofamba nemuviri kakuvhiringidza mai ropa redu Tobva ipapo pane zvirwere zvemabhonzo zvinoita makumba majoini ari kurwadza maoko misana unobatsira zvakare uchingomwiwa sematauriro andaita wopedza zvakare unochenesa geza mudumbu kuti unyatsoendawo kunze zvakanaka yavanoti colon cleans pachirungu unobatsira zvakare kudzivirira uye kushandiswa panguva dzekuti vanhu vanenge vane gomarara inova kensa unonyanyobata iwo E, kensa yemazamu yemadzimai, kensa yeprostate yevarume, kensa yemudumbu, kensa yecolon kuzasi kwemudumbu, kensa yeganda. Uye unobatsira zvakare kana tikati pakuuchika kana kuti pakusimba kwana baba mumba ivakuru. kunzi kumadzimai ichibatsirwa kuti vanhu vada kuti vaite mbereko unobatsira zvakare kuvarumewo uchibatsirawo zvakare kuti ana baba vave ana baba chaizvo nekushata kwavo kwaonda ikoko tonati vamwe vanotoudya semuriwo kwana nigeria vanotodya semuriwo asi muno vanhu vakuti ah, unoshata unovava unodii asi kakuvava kwacho kunongopera ihodii wopona pane kudya zvinotapira zvonaka wozorara mangwana saka ndoti ndoda tinaro zuva ranhasi dembezeko iri kana kuti musika vakadzi